Croeso i fideo ar bonjo adeiledd a phriodweddau. Cyn i ni dechrau dylen ni ddiffinio'r geiriau yma. Bonjo yw cysylltiad rhwng atomau neu ionau a mae yna tri fath, ionig, covalent neu fetelig. Mae bonjo ionig yn digwydd rhwng metel ag anfetel. O'r tri math o fonjo, fe ddaw pedwar math o adeiledd.

Gad ni ddechrau gyda bondio Ionig. Mae Ion yn gronennyn gyda gwefr. Ar y tabl cyfnodol mae yna dau rhif. Y rhif ar y top yw'r mas atomig cymharol a'r rhif ar y gwaelod yw'r rhif atomig. Y rhif atomig sy'n bwysig i ni ar gyfer bondio Ionig. Y rhif atomig yw nifer yr electronau cyn adweithio. Mae atomau yn adweithio er mwyn cael plisgyn allanol llawn, a byddent yn dilyn y llwybr sy'n golygu bod cyn lleied â phosib o electronau'n symud. Hynny yw, bydd lithium wastad yn colli un electron a byth yn ennill saith. Cyn adweithio, roedd tri proton a tri electron gan lithium, ond nawr mae yna tri proton a dau electron. Oherwydd mae yna mwy o wefrau positif na wefrau negatif, mae gan Lithium gwefr positif nawr. Mae'r gwefr yn plus un oherwydd mae Lithium wedi colli un electron. Does dim ots beth yw'r elfen, mae'n cymryd y llwybr byrraf i cael plisgyn allanol llawn. Mae aluminium yn colli tri. Le mae'n ennill pump. Ar ôl colli tri electron, mae ganddo gwefr o tri plus. mae magnesium yn colli dau electron. Ar ôl colli dau electron, mae ganddo gwefr o dau plus. Mae metelau yn colli electronau pan maen nhw'n rhweithio. Mae ocsigen yn anfetel. Pan mae ocsigen yn rhweithio, mae'n ennill dau electron. Oherwydd mae electronau yn negyddol, ar ôl adweithio, mae gan ocsigen wefr o dau minus. Yn aml, bydd cwestiwn yn gofyn i chi llunio neu ddisgrifio y bondio sy'n digwydd rhwng dau elfen. Er enghraifft, rhwng magnesium, sydd efo 12 electron, a rhwng ocsigen, sydd efo 8. Pam yn llunio atomau? Cofiwch dechrau yn y canol a gweithiwch eich ffordd mas. Mae'r plisgyn cyntaf yn dal dau electron, a phob plisgyn arall yn dal hyd at 8 nes i chi rhedeg mas o electronau. Mae'n arferol i llunio un atom efo croesau ac un efo dots. Edrychwch ar yr atomau un ar y tro. Does dim ots beth maen nhw'n adweithio gyda, byn nhw wastad yn adweithio yn yr un ffordd. Mae ocsigen yn ennill dau electron i ffurfio ion gyda gwefr o minus 2. Mae magnesiwm yn colli dau electron i ffurfio ion gyda gwefr o plus 2. I dangos yr ionau ar ôl adweithio, dylech chi defnyddio cromfachau sgwâr, a cofiwch dangos y gwefrau. Dyma'r ionau ar ôl adweithio. Oherwydd mae gwefrau dirgroes yn atynnu ei gilydd, mae cyfansoddion ionig yn ffurfio dellten ionig enfawr. Mae'r patrwm yma yn ailadrodd mewn tri dimensiwn ac yn ffurfio crisialau. Mae angen llawer o egni i wahanu'r aionau positif a negatif. Oherwydd hyn, mae gan cyfansoddion aionig ymdodd bwyntiau a berw bwyntiau uchel. Mae cyfansoddion aionig dim yn dargludo trydan oherwydd mae'r aionau wedi dal yn dynn yn eu lle. Pan mae wedi hydoddi neu ymdoddi mae'r aeonau yn rhydd i symud, felly mae'n dargludo trydan. Oherwydd mae gwefrau dirgroes yn atynu, mae'r aeonau positif yn symud i'r cathod a'r aeonau negyddol yn symud i'r anod. Panic! Positif yw'r anod a negyddol yw'r cathod. Bond covalent nesaf, sef pâr o electronau sy'n cael eu rhannu. Dyma'r fath o bond sy'n ffurfio rhwng anfetelau. Cyfansoddion covalent moleculaidd syml. Gyda hwn, rydyn ni ddim ond yn llunio electronau allanol. Mae'r nifer o electronau yn y plisgyn allanol yr un peth â rhif y grŵp. Mae bondiau covalent yn ffurfio er mwyn cael plisgyn allanol llawn. Mae hydrogen angen dau am plisgyn allanol llawn ac mae pob anfetel arall byddwch yn dod ar draws yn cwestiynau yma angen wyth. Gallwch chi cael cwestiwn fel hwn. Ychwanegwch yr electronau i dangos y bondio mewn amonia, NH3. Dwi wedi ffurfio croes am yr hydrogen a dot am electronau y nitrogen. Mae hydrogen dim ond yn gallu ffurfio un bond cyfalent. Oherwydd mae nitrogen mewn grŵp 5, mae gan nitrogen 5 electron yn y plisgyn allanol. Hyd yn hyn, dwi ddim ond wedi llunio 3. Nawr mae gan nitrogen 5 electron ei hun. Mae gan pob hydrogen 2 electron, felly mae ganddyn nhw plisgyn allanol llawn, a mae gan nitrogen 8 electron, felly mae ganddo fe plisgyn allanol llawn hefyd. Dyma moleciwl o ddŵr. Mae cyfansoddion cyfalent moleculaidd syml fel arfer yn hylifau neu nwyon ar tymheredd ystafell. Os mae cyfansoddyn, neu elfen, yn nwy neu hylif ar tymheredd ystafell, siŵr o fod cyfansoddyn cyfalent moleculaidd syml yw e. Mae bondiau cyfalent yn cryf, ond mae'r bondiau rhwng y moleciwlau yn gwan. Y peth pwysig i deall am rhain yw eu bod nhw efo ymdoddbwyntiau, berwybwyntau isel oherwydd mae yna bondiau rhwng felocycolaidd gwan sydd ddim yn cymryd llawer o egni i'w dorri. Mae 'na math arall o adeiledd cyfalent, sef cyfalent enfawr. Y dau enghraifft o hyn dych chi mwyaf tebygol o weld yw graffit a diamwnt. Mewn yr adeiledd yma, mae yna llawer iawn iawn iawn o fondiau cyfalent, ac er mwyn ymdoddi yr adeiledd mae'n rhaid torri llawer iawn o bondiau cofalent cryf. Oherwydd hyn, mae gan pethau gyda adeiledd cofalent enfawr ymdodd bointiau uchel iawn. Mae graffit a diamant wedi wneud o carbon. Mewn graffit mae pob carbon yn ffurfio tri bond cofalent. Rhwng y haenau mae yna bondiau rhyngfolecyulaidd gwan, a felly maen nhw'n gallu llithro dros ei gilydd. Oherwydd hyn, mae'n posib ei defnyddio fe mewn pensiliau ac fel eiriad. Mae gan carbon pedwar electron y plisgyn allanol, ond dim ond tri sy'n cael eu defnyddio mewn bondiau cyfalent mewn graffit. Oherwydd hyn, mae electron sydd wedi dadleoli gan graffit sy'n gallu teithio rhwng y haenau. Mae'r electron hyn yn cario gwefr ac felly mae graffit yn gallu dargludo trydan. Mewn diamwnt, mae pob atom carbon wedi ei gysylltu â phedwar atom carbon arall. Oherwydd hyn, mae diamwnt yn caled iawn. Mae diamwnt a graffait yn enghraifft o alotropau o carbon. Mae alotropau wedi gwneud o'r un elfen ond mewn adeiledd gwahanol. Mae un haen o graffit yn cael ei galw'n graffen. Fel graffit, mae graffen yn gallu dargludo trydan. Mae'n adeiledd dau dimensiwn, dim ond un haen o atomau, ac yn gryf iawn am ei maint. Mae ffwlwrinau yn cynnwys pethau fel nanotiwbiau, sy'n gallu cael eu defnyddio i gryfhau pethau, ac hefyd yn dargludo trydan, oherwydd fel mewn graffit a greffin, mae'r carbon ddim ond yn ffurfio tri bont cyfalent, felly mae yna electron wedi ei dadleoli. Y math olaf o adeiledd yw metelig. Yn yr adeiledd yma mae yna môr o electronau wedi eu dadleoli o gwmpas dellten o ionau positif. Mae'r electronau sydd wedi dadleoli yn gallu symud trwy'r holl adeiledd ac yn cario gwefr, felly mae metelau yn gallu dargludo trydan. Mae'r haenau o aionau positif yn gallu llithro dros ei gilydd. Oherwydd hyn, mae metelau yn hydrin. Ar gyfer deall rhifau fach iawn mewn gwyddoniaeth, mae'n rhaid dilyn tabl 3. Mae milimedr yn mil gwaith llai na metr, mae micromedr yn miliwn gwaith llai na medr, ac mae nanomedr yn biliwn gwaith llai na medr. Mae gronynnau o nan o raddfa yn fach iawn iawn. Mae ganddynt priodweddau nad ydynt i'w gweld mewn swmp. Er enghraifft, mae nan o arian yn lladd bacteria. Mae hwn yn defnyddiol mewn diaroglyddion ac i ddiheintio cyflenwadau dŵr. Mae nano-titanium deuocsid yn atal golau uwchfeilet. Mae hwn yn ddefnyddiol mewn eli haul i atal llosg haul a chanser y croen. Rhan olaf yr uned yw defnyddiau clefar. Enghraifft yw pigmentau thermocromig. Mae rhain yn newid tymheredd gyda lliw. Mae hwn yn defnyddiol mewn mygiau sy'n newid lliw gyda tymheredd neu mewn thermomedrau talcen. Mae pigmentau ffotocromig yn newid lliw gyda golau. Mae hwn yn defnyddiol mewn lensau ffotocromig i sbectolau sy'n tywyllu mewn golau uwch-violet. Mae polymer sy'n cofio siâp yn mynd nôl i ei siâp wreiddiol wrth gael ei wresogi. Mae hwn yn defnyddiol mewn um, helmedau, a thariannau ceg, uh, bwmperi ceir, um, unrhyw beth sy'n gorfod, unrhyw beth mae arall o plastig sy'n gorfod mynd nôl i ei siâp gwreiddiol wrth gael ei gwresogi. Yn yr un modd, mae aloi sy'n cofio siâp yn mynd nôl i ei siâp gwreiddiol wrth cael ei gwresogi. Mae aloi yn cymysgedd o fetelau. Um, er enghraifft, um, mae nitinol wedi wneud mas o nicl a titanium. Eto, mae hwn yn defnyddiol mewn cyrff ceir. Os mae'r car yn cael bwmp bach, gallwch roi dŵr boeth arno fe a fe'n mynd nôl i ei siâp gwreiddiol. Mae hefyd yn defnyddiol mewn platiau llawfeddygol i uno esgyrn sydd wedi cael eu torri. Wrth i'r corff gynhesu ei aloi, mae'n rhoi mwy o dyniant na phlatiau arferol. Yr un olaf yw hydrogeliau. Mae'r rhain yn gallu amsugno hyd at 1,000 gwaith eu cyfaint o dŵr. Maen nhw hefyd yn gallu rhyddhau'r dŵr yma pan mae'r amodau'n iawn. Maen nhw'n defnyddiol mewn cewinnau ac i rhoi mewn prif i helpu gadw dŵr i blanhigion.